Su'mai. Dylan dwi, Dylan Owen, dwi'n Gyfarwyddwr ar Gwasanaethau Cymdeithasol yma yng Ngwynedd ac yn falch iawn o gael y cyfle i gyflwyno crynhoad neu crynodeb byr o'r adroddiad blynyddol gan y Cyfarwyddwr, ac mae hynny'n rhywbeth sydd yn digwydd bob blwyddyn, wrth gwrs, ond dan ni'n ceisio wneud yn siŵr fod o'n hawdd i chi a hawdd i'r cyhoedd gael gafael arno fo, cael gwybod beth sydd yn yr adroddiad, ac i sicrhau'u hunain ac i ni'ch sicrhau ein bod ni'n trio'n gorau i wneud y gorau y gallwn ni ar ran pobl Gwynedd. Felly, Gyda lwc, mae hwn yn mynd i weithio a mi fydda i'n gallu rhannu y wybodaeth gyda chi, a dwi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld erbyn hyn y sleid cynta' o nifer lle 'da ni yn rhoi chydig bach o stadegau a chydig bach o wybodaeth ynglŷn a'n gwasanaethau cymdeithasol ni. Felly, yr un cynta' yma ydi Ynglŷn â'n gwasanaethau plant ni, yr Adran Plant, wrth gwrs, sydd yn gweithio i ddiogelu ac i amddiffyn plant yng Ngwynedd ac i sicrhau lles nhw. A, ers Covid, mae niferoedd y plant sydd wedi cael eu cyfeirio at ein gwasanaethau ni wedi cynyddu yn aruthrol. Yym, fel y gwelwch chi, maen nhw wedi cynyddu, erbyn hyn, maen nhw dros 7,000 y flwyddyn o adgyfeiriadau ar, at, i'r Gwasanaeth Plant, i'r Adran Plant. Mae hwnna'n gynnydd o dros ddwy fil a hanner o adgyfeiriadau ac yn sicr yn yn heriol i'r gwasanaeth. Ac wrth gwrs, yn gofyn y cwestiwn, pa mor bosib ydy e'n bosib i'r gwasanaeth gario ymlaen ar y lefel y mae o'n darparu gwasanaeth heb fwy o fuddsoddiad os ydy'r cynnydd yna yn cario mlaen i'r blynyddoedd sydd i ddod. Rwy'n falch iawn o allu deud bod y niferoedd o blant sydd mewn gofal yn ara deg yn gostwng a'n bod ni yn llwyddo i gynorthwyo plant i aros yn eu cymunedau a gyda'u teuluoedd yng Ngwynedd. Mae'r un peth yn wir ar draws ein gwasanaethau ni, mae niferoedd o oedolion, pobl hŷn a phobl gydag anabledd wedi cael eu cyfeirio at ein gwasanaethau ni hefyd yn uchel iawn iawn. Fel y gwelwch chi, bron i 5,000 o gyfeiriadau, neu 4,000 a hanner o gyfeiriadau ar ar draws y flwyddyn ddiwetha'. Mae hyn yn gyfeiriadau ar gyfer bobl hŷn sydd angen gofal, angen mynd i gartre' gofal, ond hefyd, ac yn bwysicach, yym yn gofyn am gymorth i sicrhau bod bobl yn gallu byw'n annibynnol ac i gefnogi bobl i fyw yn eu cymuned heb orfod dibynnu a gofyn am gymorth Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn y maes iechyd meddwl, da ni hefyd wedi gweld cynnydd aruthrol yn y gwasanaeth ac yn y galw am wasanaeth, a fel da chi'n gweld, ers Covid, ers ers y Gofid mawr, mae y niferoedd o adgyfeiriadau wedi cynyddu dros 2,000, yym, ac erbyn hyn yn 5,000 a hanner o gyfeiriadau mewn blwyddyn, sydd yn yn rhyfeddol ac yn yy ac eto yn mynd i ofyn y cwestiwn i'r Cyngor Sir ac i'r Gwasanaethau Cymdeithasol ar pa mor um, hirhoedlog neu pa, sut allwn ni gario ymlaen i ddarparu gwasanaeth o'r safon da ni'n darparu heb mwy o fuddsoddiad. Mae hyn yn heriol iawn wrth gwrs mewn cyfnod lle mae yna lai a llai o arian ar gael i'n, uh, i'n gwasanaethau ni ag i'r cyngor. Fel o'n i'n deud gyne, 'da ni'n ceisio'n gore i ddarparu gwybodaeth ac i gynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol heb bo' nhw angen yn cymorth ni a heb bo' nhw angen gwasanaethe penodol er mwyn sicrhau hynny. Ac felly, mi rydan ni yn darparu llawer iawn o wybodaeth a mi welwch chi'n fan hyn faint o hynny sydd yn digwydd. 'Da ni yn bwriadu gneud mwy o hyn a ceisio neud o'n fwy hylaw ac yn haws cael mynediad ato fo, nid o'n fwy hygyrch i i unigolion, a 'da ni yn bwriadu gweithio gyda chwmnïau fel Ask Sara yn y dyfodol agos a chyda Dewis Cymru er mwyn sicrhau fod mwy a mwy o wybodaeth am yn cymunedau ni a sut y gall bobl fyw'n annibydo yn yn annibynnol yn eu cymunedau yn yy ar gael i bobl Gwynedd. Un o'r pethau pwysicaf sgennym ni ydy cefnogi, ydy, o'n gwaith ni, ydy cefnogi gofalwyr wrth gwrs, um, gofalwyr di-dal a gofalwyr ifanc fel rhan o hynny yn benodol bwysig ac yn holl bwysig. Um, mae gennym ni um, nifer fawr o blant a phobl ifanc sydd yn darparu gofal i'w ffrindiau neu i'w teuluoedd, i'w rhieni ac ati. Ac fel y gwelwch chi, mae yna 120, jyst dros 120 wedi derbyn cefnogaeth dros y misoedd dwytha, dros y flwyddyn ddwytha. Mae gennym ni 700, bron i 800 o bobl hŷn mewn cartrefi preswyl. Mae hyn yn ormod, um, a'n rôl ni mewn gwirionedd ydy ceisio lleihau y nifer o, o henoed sydd yn dibynnu ar gartrefi preswyl a sicrhau bod pobl yn gallu byw i bywyd arferol, i bywyd gorau yn eu cymuned nhw'u hunain, cyn hired â sydd phosib, a dyna di'r gwaith, a dyna'n strategaeth ni ar gyfer y dyfodol, ydi ceisio helpu bobl i fyw i bywyd gore ac i wneud beth sy'n bwysig iddyn nhw i'r dyfodol. Mae gennon ni ddwy fil a hanner o bobl sydd yn derbyn rhyw fath o wasanaeth, mae hynny'n cynnwys pethe fel gofal cartre, cartrefi henoed ac ati, ond oedolion yn gyffredinol ydy rhein, ac mae gennym ni bron i ddwy fil a hanner, fel o'n i'n deud, sydd gyda chynllun gofal penodol. Hynny'n golygu bod nhw wedi cael asesiad, maen nhw wedi cael sgwrs efo gweithiwr cymdeithasol neu therapydd galwedigaethol, maen nhw wedi cael asesiad a mae hwnnw wedi cael ei gytuno er mwyn darparu rhyw fath o wasanaeth neu rhyw fath o gynllun gofal. Mae costau byw wedi bod yn heriol iawn dros y blynyddoedd dwytha, ac yn mynd yn fwy o her wrth gwrs, ac felly 'da ni'n falch iawn o allu deud bod y gwaith 'da ni'n neud er mwyn ceisio lliniaru'r heriau hynny yn effeithiol a bod 'na 9,000, dros 9,000 o bobl wedi ymweld â'n gwefan ni ac wedi edrych ar y wybodaeth sydd ar gael yno. Fel o'n i'n deud gynne, 'da ni'n gobeithio neud mwy o waith ar y wefan ac ar sicrhau bod 'na wybodaeth ar gael, ond dim dim ond ar y wefan, Mae'n bwysig hefyd ein bod ni'n sicrhau bod y wybodaeth ar gael i pawb, i bawb yn ein cymuned ni, yym, dim ots os ydyn nhw'n defnyddio'r we a'r ffonau symudol ac ati nai, ai, neu beidio. Felly, mae yna dipyn o waith i wneud ac mae hynny eto ar yn agenda ni ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae yna ddisgwyliadau arnon ni ein bod ni'n ymweld â phobl mewn sefyllfaoedd annoedd, anodd a'n bod ni'n darparu asesiad ac yn ymateb i bethau o fewn amseroedd penodol yn ôl y Ddeddf. A mi ydan ni'n ymfalchïo yn y niferoedd, y canrannau uchel 'dan ni'n llwyddo i wneud hynny yn y maes plant a'r maes oedolion, fel y gwelwch chi'n fan hyn. Wrth gwrs, nid da lle gellir gwell, ac mae sylweddoli bod 84 yn ganran uchel iawn lle 'dan ni 'di llwyddo i wneud hynny, hefyd yn dangos bod 'na waith i wneud i gyd-weithio gyda asiantaethau eraill i ymateb mewn amser da a mewn amser penodol. A pan 'dan ni yn gwneud hynny, a pan 'dan ni yn cefnogi plant ac oedolion, mae'n holl bwysig bod ni'n clywed llais yr oedolion hynny ac yn, fel 'dach chi'n gweld yn y sleid yma, bod ni'n hefyd yn clywed llais y plant hynny a bod nhw'n teimlo eu bod nhw'n ran o'r sgwrs ynglŷn â nhw'u hunain, a bod dim un penderfyniad yn cael ei wneud am rywun, oni bai bod nhw'u hunain yn ran o'r sgwrs honno ac yn ran o'r penderfyniad hwnnw. Felly, mae'n dda iawn gweld bod 95 y cant o o gynadleddau achos yym lle 'dan ni wedi clywed llais y plant. Fel o'n i'n deud, mae'r niferoedd o blant sydd yy sydd mewn gofal yym o bla- yn 281 erbyn hyn. Mi welwch chi yn fan 'na bod 65 y cant o'r rhain yn derbyn gofal mewn lleoliad maeth. Yym ac mae hyn wrth gwrs yn heriol, ond 'dan ni'n ceisio'n gore i sicrhau fod y niferoedd yma'n lleihau, ac yn wir, maen nhw wedi bod yn lleihau dros y blynyddoedd dwytha, a ma' hynny yn dystiolaeth o'r gwaith da a'r arfer da sy'n cael ei wneud gan ein gweithwyr cymdeithasol ni a'n timau gwaith cymdeithasol ni ar draws Cyngor Sir Gwynedd. Mae'r nifer yn edrych yn ychydig bach yn uwch achos mae gennym ni hefyd blant sydd yn ffoaduriaid sydd yn cyrraedd Prydain heb deulu, heb oedolyn gyda nhw ac mi ydan ni hefyd yn rhoi cymorth i'r rheini ac maen nhw hefyd erbyn hyn yn cael eu cynnwys yn y ffigwr hwn. O'n i'n deu gynnau ynglŷn â ymateb i bethau o fewn amser penodol, gydag oedolion o fewn saith diwrnod i gael yr ases- o o dderbyn yr y cyfeiriad, mi ydan ni wedi ymateb i hwnnw o fewn 91 diwrnod ar hyd y flwyddyn dwytha, sydd yn ardderchog eto, ac sydd yn sydd yn cymharu'n dda iawn gyda siroedd eraill ar draws Cymru. Mi ydan ni'n darparu llawer iawn o ofal, gofal yn y gartre er mwyn sicrhau fod pobl yn gallu byw yn annibynnol ac yym dan ni'n falch iawn o allu deud bod ni yn darparu bron i ddeg mil, naw mil a hanner o oriau bob wythnos o ofal cartre i bobl Gwynedd. Ma'r ma'r oriau yna, ma'r nifer yna wastad yn yn nychryn i. Yym er mod i'n gweithio gyda hyn bob dydd, dwi wastad yn sylweddoli pan dwi'n clywed bod 'na naw mil a hanner o oriau o ofal bob wythnos. Cofiwch bod rhan fwya' o rheina yn mynd i fod yn hanner awr o ymweliad yn unig, ac felly, 'da ni'n siarad am bron i ugain mil o ymweliadau o bosib, sydd yn yn rhyfeddol a o ystyried bod hynny'n digwydd yng Ngwynedd bob wythnos. Yym hefyd, wrth gwrs, ma' 'na heriau mewn sir fel Gwynedd ynglŷn â yym ynglyn â gyrru ar yym agenda werdd er mwyn sicrhau bod ni ddim yn defnyddio gormod o danwydd ffosil ac ati, ac mae hwnna'n rhywbeth sydd ar ein meddwl ni hefyd, a sut allwn ni hyrwyddo ffyrdd amgenach o ddarparu gofal. Yn enwedig hefyd o wybod bod ni'n cael trafferth darparu'r holl ofal sydd ei angen, felly tra'n bod ni'n ymfalchïo yn ein llwyddiant i allu dathlu bron i 10,000 oriau yr wythnos o ofal i bobl yn eu cartrefi'u hunain. Da ni hefyd yn methu recriwtio ac yn methu cael digon o weithlu i ddarparu yym jyst dros 1,000 o oriau yr wythnos o ofal. Mae hynny tua 100 o bobl yym sydd felly'n disgwyl am ofal ar unrhyw adeg ar hyd y flwyddyn ac wrth gwrs mae hynny hefyd yn heriol. Yym mi ydan ni yn edrych felly ar pa mor... sut ydan ni'n gallu wneud hwn yn gynaladwy ar hyd y blynyddoedd sydd i ddod, yn enwedig o ystyried demographi Gwynedd a phobl yn gadael Gwynedd, phobl ifanc yn gadael Gwynedd, a sut dan ni'n sicrhau bod yy bod ni'n gallu darparu gwasanaethau i'r blynyddoedd sydd i ddod, ac mae'n rhaid i ni edrych ar ffyrdd gwahanol o wneud yn gwaith. Mae'n rhaid i ni ystyried ymhellach yym pethau fel yym technoleg, yym sut da ni'n defnyddio robotics, sut da ni'n defnyddio taliadau uniongyrchol ac ati. Mae'r gofalwyr, y gofalwyr sydd yn ddi-dâl wrth gwrs, yym be da ni'n siarad am ydy aelodau'r teulu neu cyfeillion neu cymdogion ac ati sydd yn darparu gofal i unigolion yn holl bwysig. A dyma'r nifer o asesiadau a gyn- a wnaethon ni nodi oedd wedi i i gwblhau yn ystod y flwyddyn dwytha o ofalwyr di-dâl. Fy marn i ydy bod hwn yn rhy isel, ym fod 'na ofalwyr allan fan 'na ddylai fod yn cael ei asesu ar gyfer cymorth ychwanegol, a 'dan ni ddim yn llwyddo i wneud hynny, ac mi fydd hynny yn rhywbeth 'dan ni'n bwriadu edrych arno fo ymhellach dros y flwyddyn sydd i ddod, er mwyn sicrhau bod y y gefnogaeth sydd ar gael yno i bobl, i ofalwyr di-dâl. Mae gennym ni 200, jyst dros 200 o bobl sydd yn derbyn taliadau uniongyrchol yng Ngwynedd. Mae hynna'n wych a mae o'n grêt bod o'n gweithio i'r 200 o bobl hynny yym a mae o'n rhywbeth i ymfalchïo ynddo fo. Mae o'n rhywbeth 'swn i'n hoffi gweld mwy ohono fo'n digwydd. Yy mae o'n rhoi rheolaeth i bobl, mae o'n sicrhau fod pobl yn cael mwy o hyblygrwydd yn y gwasanaeth maen nhw'n dderbyn ac mae hynny'n rhywbeth i ymfalchïo ynddo fe hefyd, a rhywbeth 'dan ni isio anelu ato fo, er mwyn sicrhau fod pobl yn gallu byw mor annibynnol â sydd phosib. Ond, dydy 200 ddim yn ddigon, o bell ffordd, ac o ystyried bod gennym ni 100 o bobl ar hyn o bryd, o'n i'n deud gynne, sydd yn disgwyl am ofal, mi fydda hi'n wych tasa ni'n gallu defnyddio taliadau uniongyrchol ar gyfer tua 100 arall o bobl, fel bod ni'n gallu darparu gofal ar gyfer yr holl bobl hynny. Wrth gwrs, un peth arall am deledu uniongyrchol ydy bod nhw'n gallu bod yn rhatach na darparu gwasanaeth arferol ac felly mae o'n rhywbeth i ystyried a rhywbeth i'w hyrwyddo ymhellach. Da ni'n falch iawn bod gennym ni systemau a gwasanaethau fel Dementia Active sydd yn cyfarfod ar draws Gwynedd mewn lleoliadau byw'n iach, yn ein canolfannau hamdden ni ac ati, er mwyn hyrwyddo fod pobl sydd yn heneiddio, pobl sy'n mynd yn hŷn yn gallu ymwneud gyda ymarfer corff ac yn sicrhau bod nhw'u hunain yn iach yn gorfforol ac yn iach yn feddyliol ac mae'n grêt gweld bod 'na gynifer o bobl yn cymryd mantes ar y cyfle yna yym yn ar draws yn sir ni ac yn mwynhau ymarfer corff yym yy yn ein canolfannau hamdden ni. O'n i'n deud gynne hefyd ynglŷn â 'da ni angen edrych ar wasanaethau gwahanol, pethe amgen, er mwyn sicrhau bod ni'n gallu darparu mwy o ofal i bobl a bod ni'n gallu sicrhau hynny lle mae 'na lai o weithlu a llai o ofalwyr yn eu lle. Ac felly, mae'n grêt gweld bod gennym ni 1,663 o bobl sy'n derbyn gwasanaethau tele-ofal, neu technology enabled care maen nhw'n ddeud yn Saesneg, tech, ac mae hynny yn sicrhau bod ni yn darparu gwasanaethau ac yn sicrhau fod pobl yn ddiogel ac yn ddiogelach yn eu cymunedau, yn eu cartrefi eu hunain. Mae gwariant a chostau gwasanaethau cymdeithasol yn heriol iawn fel y gall pawb ddychmygu. Yym, ar hyn o bryd, llynedd, mi oedd ein cyllideb ni'n 87 miliwn net, hynny ydy, mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael incwm wrth gwrs achos mae pobl yn talu, os 'dyn nhw mewn cartref henoed, 'da ni'n asesu i gallu nhw i dalu ac ma' 'na daliad yn dod fewn a ma' hynny'n wir am ofal cartre hefyd er fod hynny wedi gapio ac felly mi rydan ni yn derbyn yym yy arian i fewn i'r gwasanaeth ac ma'r 87 miliwn 'ma yn gyllideb net gwasanaethe cymdeithasol ar draws y flwyddyn. Da ni isio hyrwyddo cwynion a da ni isio hyrwyddo fod pobl yn neud sylwadau canmoliaethus hefyd. Yym, mae'n bwysig yn bod ni'n clywed lle da ni ddim yn neud pethau'n iawn a mae'n bwysig yn bod ni'n dysgu o hynny a mae'n holl bwysig bod ni'n hyrwyddo ac yn caniatáu ac yn hwyluso bobl i allu neud eu cwynion ac i ddeud eu barn am y gwasanaeth. A mae hynny rhywbeth yym, dw i'n falch ohono fo am bod ni'n ga- bod ni'n galluogi pobl wneud hynny am bod ni'n gallu cydnabod hefyd lle nad ydy gwasanaethau wedi mynd gystal ag yr hoffen ni. Ar yr un pryd, da ni wedi derbyn 159 sylw o ganmoliaeth ar hyd y flwyddyn, sydd yn ardderchog, ac, yn wir, yn yn dystiolaeth ac yn ac yn dangos yn hollol glir y gwaith da ma'n gweithlu ni'n ei wneud, yn gofalwyr ni, yn gofalwyr cartre ni, yn gofalwyr cefnogol ni'n sw-, yn gweithiwr cefnogol ni, gw-, yn gweithwyr ni mewn gwasanaethau fel Derwen, gwasanaethau plant, gwasanaethau oedolion, yn therapyddion galwedigaethol ni a'n gweithwyr cymdeithasol ni. Um, Dwi'n falch iawn o'r gwaith maen nhw'n wneud a da ni'n hynod ddiolchgar, ddiolchgar iddyn nhw. Fel da chi wedi gweld, mae'r niferoedd o, adfer, o o gyfeiriadau sy'n dod fewn yn cynnyddu, mae'r gwaith, mae'r pwysau gwaith yn cynnyddu, ac mae'n gret gweld um, bod yna bobl yn gwerthfarogi'r gwaith hynny. Da ni yn derbyn sawl um, sylwad canmoliaethus, ac mae'n braf iawn cael hynny, mae'n braf iawn gweld hynny. Dwi'm yn mynd i ddarllen hwn, gewch chi ddarllen o'ch hun, ond um, mae'n braf iawn gweld bod yna bobl yn mynd i'r drafferth i gydnabod ac i ddiolch i ni am y gwasanaeth maen nhw'n ei dderbyn. Mae hynny'n ardderchog, yn beth arbennig iawn, ac mi fyswn i'n hoffi diolch nid yn unig i yn gweithlu ni, ond hefyd i bobl Gwynedd am y ffordd 'da ni'n cyd-weithio ac yn cyd-gynhyrchu gyda nhw a nhw gyda ni 'ne.